Mill-ġdid, Mulej, ninsabu hawnhekk quddiemek fir-realtà sħiħa tagħna. Ħafna drabi ninsabu quddiemek kultant b'ħafna biża' minħabba minħabba l-fraġilità tagħna. Fraġilità li kultant beżżana u dejjaqna u ġelna nistħu U minkejja li nafu li Inti Alla ħanin, anke l-maħfra tagħna kultant mhix biżżejjed. U allura m'aħniex konvinti. Għalhekk nitolbuk, Mulej, li tkompli tmiss ħajjitna fuq dan il-livell. Ħallina, Mulej, nagħrfuk, anzi nagħrfu t-tgħanniqa tiegħek ta' mħabba. li hija tgħanniqa tant qawwija li tfejjaqna, tittrasformana. Amen. Mela, tikollok Vanġelu sħiħ, u jkollok tlettin biss, diffiċli tażel xi ħaġa, Biex taxxaqha din is-sena matul il-liturġija, l-aħħar tliet teħdut ta' qabel Ħadd li għadda, konna qed nisimgħu mill-Vanġelu ta' San Ġwann u l-iktar stejjer importanti, naf bħal ta' Samaritana, bħal l-għama, kienu ġiġa hemmhekk u ġiġa m'inniex li għamilnihom xi naqra spjegajthom min kien hawn għall-quddiesa. Allura kien diffiċli ħafna nsib dan Birkin tliet nagħżel tlieta. U fl-aħħar iddeċidejt li mmur għal dan it-test partikolari tal-lum. Minħabba li ħafna minna, ħafna min-nies, ħafna mill-mentalità Maltija partikolarment, jew fejn hemm ir-reliġjon Kattolika ħafna qawwija, Jinteressana fir-reliġjon tagħna ħafna drabi hu li li x'għandna nagħmlu, x'mhux suppost nagħmlu, noqogħdu attenti li ma ma nagħmluhomx. Allura tmur il-quddies, importanti, jien naf tgħid xi talb matul il-ġurnata jew kultant, tobdi l-kmandamenti ma tisraqx, ma tidgħix, ma toqtolx. Tagħmel hekk u tkun nisrani. Ħafna drabi dik kienet il-mentalità għal ftit żmien sew sew. S'hemmhekk kienet tasal u għal ħafna nies, forsi kbar ukoll fl-età, dik biss, hekk biss tfisser xi tfisser tkun nisrani. Tagħmel dawn l-affarijiet u biżżejjed. It-test li għażilt illum jitlob xi ħaġa ħafna jew joħodna xi mkien ieħor nerġa' ngħid l-istess ħaġa bħall-bieraħ. Hu wieħed li qala' ħafna problemi fil-bidu tal-Knisja. Dan huwa t-test ta' l-adultera. Din il-mara illi nqabdet fil-fatt. Ehm. Imma l-istudjużi, tgħidli allura għax għażiltu. L-istudjużi jgħidu, anzi huma ċerti llum, illi mhuwiex ta' Ġwanni dat-test. Ma kitbux x'Ġwanni għandu l-istil kompletament differenti u meta tara stil differenti mal-ewwel min jistudja mal-ewwel jinduna jgħid dan kittieb ieħor. Miktub sabiħ ħafna, l-istorja miktuba bi Grieg sabiħ ħafna u minħabba f'hekk il-maġġoranza tal-Biblisti jgħidu li kien fil-Vanġelu ta' Luqa. Allura kif sab ruħu fil-Vanġelu ta' San Ġwann? Ftit wara, ftit snin wara l-Knisja, t-tieni seklu, kellhom problema kbira dwar din l-istorja, dwar dan it-test. Minħabba, kif ħa naraw, minħabba l-mod ta' ta' kif ilu ppreżentat, mela din tiġi din l-adultera u Ġesù jgħidilha jien ma nikkundannakx. Ma tarax, qabduh u neħħewh. Għax tista' tkun tippreżenta xi ħaġa bħal din. U minħabba f'hekk kien imneħħi mill-Vanġeli u mill-qari tal-ħdud fil-knisja eċċetera għal ftit żmien sew, għal ftit snin sew. Imbagħad middera meta daħħluh poġġewh fil-Vanġelu ta' Ġwanni għal xi raġuni u sab rieħu hawnhekk. Tafuh, Imma bħall-bieraħ taqrah u tmur għal ċerta kliem jagħmel ftit differenza sew. Allura ħa naqrah mhux twil, ħa naqrah dan it-test ukoll. Ġesù telaq lejn l-għorja taż-żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh, u qagħad bilqiegħda jgħallimhom. Imbagħad, il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu, Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-Liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int, imma, xi tgħid? Dan qalulu biex iġarrbuh, ħalli ikollhom fuq rix jixluh. Imma Ġesù tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom, Min fostkom hu bla dnub, jitfagħlha hu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ. U Ġesù baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha, Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesù. Mur, u mil-lum 'il quddiem tidnibx iżjed. Dan huwa r-rabbi li qiegħed jgħallem. Meta joqgħod meta tisimgħu fil-Vanġelu joqgħod bil-qiegħda, tfisser sa jgħallem ta' rabbi li kien. Imma dan kien rabbi mingħajr dottorat. Ma kienx imur skola. Imma kien jissejja u kien jsejħulu rabbi. Din importanti sa ngħidilkom għala. U waqt li kien qiegħed jgħallem hemmhekk, qiegħed hemmhekk fit-tempju, qiegħed jgħallem, hemm in-nies miġbura, u u jġibulu din il-mara. Saqsu min ġabha. Għandna l-kittieba u l-Fariżej. Ħa nipprovaw nifhmu. Il-Lhud mhumiex bħalna, anke l-Musulmani, mhumiex bħalna, xi ġifieri? Aħna meta ngħidu eh, jien nappartjeni għall-Knisja Kattolika, qed nifmu din hija l-Knisja tagħna u għandna idejat illi jaqblu tmur il-Vatikan, tmur l-Afrika, tmur l-Asja u tmur l-Amerika. Tara l-istess quddiesa b'lingwa differenti, bl-istess affarijiet, bl-istess tagħlim, jibqa' kollox l-istess. Int fejn inti tħossok parti minn din ir-realtà? Din tappartjeni għall-Knisja tagħna. Aħna qed nitkellmu issa fuq dawn, il-Lhud. Il-Lhud kellhom ħafna setturi ta' nies, b'teoloġija, tagħlim kompletament differenti minn xulxin. Ma kienu jaqblu xejn anke fit-tagħlim ta' min hu Alla. Ta' kif ħalaq, ta' x'jiġri wara l-mewt. Kollha ma jaqblux bejniethom. Qed nitkellmu dwar il-kittieba, qed nitkellmu dwar dawn il-Fariżej li kienu għadhom fil-bidu dak iż-żmien u kienu kienu popolari ħafna, is-Saduċej, kien hemm l-Esseni, huma kollha differenti bi skopijiet partikolari. Jien naf min jgħid li dawk kienu s-senjuri, forsi kienu sinjuri ħafna, u jgħidu, Le, aħna sinjuri għax din hija l-barka ta' Alla fuqna. Aħna Alla, u għalihom m'hemm xejn wara dil-ħajja, din il-ħajja biss teżisti. Kellhom ħafna ideat bħal dawn. Mela hawn għandna l-iskribi u l-Fariżej, illi l-iskribi, l-kittieba, xogħolhom kienu illi jiktbu Ġagħlu kopji, jiktbu u jinterpretaw l-Iskrittura. Imma tant kienet qawwija l-interpretazzjoni tagħhom, tant kienet importanti, tant kienet b'saħħitha, li kultant l-interpretazzjoni ta' xi ħadd mill-iskriba kienet iktar importanti mill-Iskrittura nnifisha. Daqshekk kellhom awtorità. Jekk jien ngħid li din tfisser hekk, x'ngħid jien xi tfisser hi aktar importanti minn x'hemm miktub fl-Iskrittura. Dawn kienu l-iskribi. Imbagħad kien hemm il-Fariżej, li ġieli smajtuni nsemmihom ħafna, jissemmew ħafna anzi, fil-Vanġeli, illi dawn xogħolhom kienu jimbuttaw il-liġi. Il-liġi kienet importantissima għalihom. Kienu jobdu l-liġi bir-reqqa kollha, b'ħafna dettall. Kienu joqogħdu attenti immens. Kienu jissejħu l-peruxin. Il-kelma peruxin, xi ħadd tgħidlu, Int kemm int perfizzjonista! Aħna llum hekk ngħidu, perfezzjonista. U kienu jgħajruhom b'dil-kelma, peruxin. Imma imma huma kienu jieħdu gost biha. Għaliex għax kuntenti li huma kienu perfetti fil-liġi. Allura kienet tonorhom dan il-laqam illi illi kienu li kienu jissejħu biha. U kienu ħafna ammirati Tagħmirhom għaliex jagħmlu sforz kbir. Dawn għall-inqas qegħdin jobdu l-liġi kif hemm. Tiftakru, tisimgħu dejjem tismgħuni ngħid, fi żmien Ġesù kien hemm 613 il-kmandament. Mhux l-għaxra. Għalikom mill-għaxra. 613. U dawn jafuhom kollha, jafuhom sew bla ment u jobduhom b'ħafna reqqa. Allura kienu jiġu ammirati minħabba f'hekk, minħabba din il-kwalità. Imma tindunaw li fil-Vanġeli kollha dawn it-tnejn dejjem kellhom problema kbira ma' Ġesù? It-tnejn li huma dejjem jaraw kif ħa jonżbuh. lil Ġesù, Għaliex? L-iskribi għaliex kienu urtati illi kien jgħallem mingħajr ma mar jistudja? U kellu jinterpreta l-Iskrittura hu, u kien jinterpreta l-Iskrittura b'mod differenti ħafna minn dak illi jinterpretawhom huma. Allura kienet taħraqhom dil biċċar. U l-Fariżej għax Ġesù ma kienx jobdi l-liġi. Iktar li ġiet importanti għalihom, kważi kważi jirredikoluhom Ġesù b'ħafna modi, partikolarment dejjem tkun il-liġi tas-Sibt, għax dik hija l-ikbar liġi li teżisti. Smajtuni ngħid, naħseb, kemm-il darba, hija l-liġi li Alla obda. Allura hi importanti. Jekk jobdiha Alla, il-liġi ma tobdihiex inti? Jekk Alla ħalaq f'sitt ijiem u fis-seba' jum straħ. Allura int għandek tagħmel l-istess. U din kienet marbuta ma' dil-liġi, kien hemm ħafna liġijiet. Ħafna spjegazzjoni x'tista' jew ma tistax tagħmel. Allura din kienet turtom ħafna lill-Fariżej għax Ġesù kien ifejjaq is-Sibt bla problema. Kien jagħmel dak li mhux suppost, jaqtgħu żbul u jieklu, dawk kollu ma setgħux jagħmluh fuq dan il-livell. Allura dawn dejjem kienu jippruvaw jaqbduh fuq xi żball. Jaqbduh b'xi mod li jagħmel xi ħaġa u jkollhom fuq hiex jixluh. Dawn ma kienu jaħmluh xejn, bl-ebda mod ma kienu jaħmluh. Allura llum biex għamlu dan f'din l-istorja, biex jagħmlu dan użaw persuna tfajla bla isem. Tfajla bla isem. Mhix importanti di tfajla. Mhu importanti xejn. Imma inqabdet fl-adulterju, allura m'hemmx ċans li taħrab b'xi skuża, għax di qbadniha fil-fatt. Fil-fatt. Fejn hu r-raġel? Ċekk, badnija fil-fatt. Kien hemm xi ħadd. Ovvja, adulterju qed insemmu. Dejjem, dejjem tolqotni b'dan il-mod. U tfajliet bħal dawn kienu jiġu mħaġġra. Fil-Liġi hemm miktub illi fl-ewwel sena, bħalma kienet il-Madonna qabel meta saret tqila qabel ma marret toqgħod ma' żewġha, fl-ewwel sena jekk tinqabad f'adulterju tiġi mħaġġra. Wara joqtluha ħafna drabi kienet tkun tagħliq il-mara. So jekk qed jgħid illi li din il-liġi Mosè qalilna illi t-tfal nisa bħal dawn, sorry, tifla bħal din, din kellha bejn tnax u ġurnata, mur iktar erbatax, ħmistax, daqshekk żgħira, daqshekk żgħira, tifla. Allura din it-tifla miskina nqabdet b'dan il-mod dawn ma jinteressahom xejn, jinteressahom biss li jistgħu jużawha ħalli jaqbdu lil Ġesù f'xi ħaġa u allura jeħduhulha. Jumiljawha fuq dan il-livell, ħaduha fit-tempju, ħaduha quddiem kulħadd, Ġesù kien qed jgħallem hemm. Mhux hekk? Ġifieri hemm umiljazzjoni kbira. X'inhi d-diffikultà li Ġesù jgħid iva jew le? Jgħid iva kienet tkun ħażin u jgħid le kien ikun ħażin. Għaliex? Għaliex ir-risposta kienet tkun l-istess? Ma nafx tafux, ħadd ma kellu s-setgħa joqtol. Ma kellhomx is-setgħa illi joqtlu. Biex jaslu biex iħaġġru xi ħadd, kienu jridu jġibu permess, imorru l-għassa u jġibu permess. Kienu jmorru għand ir-Rumani biex jieħdu permess ħalli jgħidulhom isma' di qbadni hekk, eċċetera, il-liġi tagħna tgħid hekk, tuna permess u noqtluha. Jekk Ġesù kellu jgħidilhom eħe ħaġruha, dan qed imur kontra l-liġi Rumana x'qed jgħidilhom eħe ħaġruha bla permess speċi kien jidħol fi problema. Jekk jgħid le, imur kontra l-liġi ta' Mosè u jakkużawh illi hu mhux qed jobdi l-liġi ta' Mosè. U allura Ġesù ma jgħid xejn. Jinżel kokka u jikteb fl-art. Ħafna interpretaw, ħafna qaddisin, ħafna kittieba, anke Santi Padri fil-bidu nett nett nett l-ewwel seba' sekli, interpretaw x'għamel Ġesù jikteb, x'niżel jikteb jagħmel. Interpretawha b'ħafna modi differenti. Min qalu li qed jikteb dnubiethom. Min qal li għamilha biex jevithom, min qal li qed jikteb fuq il-ġebel b'sibgħu kif għamel Alla fil-Liġi. So, dik żbaljata. Mhux fit-trab kien qed jikteb. Ma nafx għalxiex ċert affarijiet bħal dawn, translation wara translation, studju wara studju u nibqgħu nirrepetu l-istess żbalji. Kien qed jikteb fl-art. Fit-tempju m'hemmx trab. M'hemmx ramel. Fit-tempju qegħdin fit-tempju. Qed jikteb b'sebgħu fuq l-art. Jiena togħġobni l-interpretazzjoni li kieku ngħid kien qiegħed jikteb liġi ġdida. Il-liġi ta' Mosè inkitbet fuq il- fuq il-tablets hawn f'Tagħilhom. Pavel b'sebaw, fuq il-ġebel b'sebaw. Dan kien qed jikteb il-liġi l-ġdida li hija l-liġi tal-imħabba. Il-liġi li jemmen fiha Ġesu. Issikkawh, baqgħu jissikkawh, iqum u jgħidilhom il-famuża sentenza, ok, mela le, min m'għandux dnub jitfa' l-ewwel ġebla. Kif tgħaddilek minn moħħok tirrispondi hekk? Jien dejjem hekk ngħid meta naqra. Kif tgħaddilek minn moħħok tirrispondi fuq dan il-livell? Wow! Qed nitkellmu fuq xaqbad tajr fuq ċerta erf ta' vera, eh? Erf ta' vera. Qed jgħidilhom, Din żbaljat. Mhux qed jiskużah. Din żbaljat. Imma min ma żbaljax? Għaliex id-dnub tas-sess huwa akbar mir-rabja li għandek fik? U huwa akbar mill-problemi li qlajt lil ħaddieħor fil-ħajja? Ikbar minn tant u tant realtajiet li jeżistu fil-qalb tagħna. Mill-ħsara li kultant nagħmlu lil xulxin. Id-diskors li aħna ngħidu u noqtlu lil xulxin bil-kelma. Għaliex is-sess huwa ikbar? Di baqgħet għaddejja u għadha għaddejja sal-lum, eh, sal-lum. Mhux, nerġa' ngħid, mhux qed jiskużaha, imma qed jgħidilna li aħna wkoll ninsabu fl-istess ilma, jiġifieri jekk hemm xi ħadd li jista' għandu mnejn jiġi mħaġġar, huwa jien, u huwa int ukoll. Għaliex, ilkoll kemm aħna dnibna, kull wieħed u waħda minna. U niżel jerġa' jikteb. U kulħadd telaq. Ibda mix-xjuħ. Togħġobni kif frażi. Ibda mix-xjuħ. Kulħadd telaq. Ibda mix-xjuħ. L-awtur iħalli l-mara weħidha ma' Ġesù. Iħalli l-mara weħidha ma' Ġesù, Ġesù baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Spjegaha li di. Jekk baqa' hu u hi, x'jiġifieri fin-nofs? Mhux hekk? Jekk baqgħu huma biss, il-mara u Ġesù, x'jiġifieri li l-mara qiegħda fin-nofs? Jekk weħidha miegħu, kif tista' tkun fin-nofs? Dan huwa l-mod intelliġenti kif l-aġġografu u l-kittieb jwasslulna punti importanti. Għaliex? Għax qed jgħid hawnhekk, qed jgħidilna illi kull wieħed u waħda minna għal Alla aħna importanti ħafna. Għalih aħna fiċ-ċentru. Għal Alla kull wieħed u waħda minnkom intom daqshekk importanti u speċjali, illi intom għalih dejjem intom fiċ-ċentru. U Ġesù jagħmilha talba ħnan b'xi mod u jgħidilha, ah, fejnhom? Fejnhom l-oħrajn? Ħadd ma kkundannak? Anqas jien. Estra. Vera. U biss se tikkundanna, mhux hekk. Min m'għandux dnub jitfala l-ewwel L-uniku wieħed li seta' jikkundanna kien Ġesù. U Ġesù jgħidilha jien ma nikkundannakx. Wow! Jien naf x'dil-mara, dit-tifla, dit-tifla. Forsi hemm ċirkustanzi differenti. Aħna manka l-qorti toqtol tfisser daħħalt sikkina f'xi ħadd. Imma jista' jkun żball, jista' jkun jien naf kombinazzjoni l-qattu, jista' jkun b'rabja, jista' jkun premeditat, il-x'kemm ċirkustanzi U mbagħad tistgħu x'għamel qabel l-ieħor u x'. Hemm ċirkustanzi differenti. Jiena forsi di żewġuha li wieħed xieħ. Dik in-nhar Mel u Abdu żewġuha biex jirrenġaw lit-tifla. Jew kienet abbużata, jien naf jew kienet fis-sens li msawta, jien naf. Ma nafx. Hemm ħafna ċirkustanzi oħra li tpoġġi din il-mara fuq ċirkustanza oħra differenti. U allura Alla jħares lejn ir-realtà sħiħa tal-ħajja tagħna. Imma lil din il-mara jgħidilha, Jien ma nikkundannakx. Dan huwa ċ-ċentru tal-rakkont. Dan huwa l-qofol tar-rakkont. Kważi kważi tgħid, ejja nifqu ftit. Istra xi tfisser? Ma jikkundannax lill-adultera? Qiegħda hemm fil-Vanġeli tagħna. Għaliex dal-għaġeb kollu li aħna nagħmlu, li aħna għamilna bħala Knisja fuq kull nitfa ta' dnub u fuq nitfa ta' djufija? Kemm nies poġġejna b'toqol esaġerat proprju minħabba d-dnubiet tagħna. Forsi tgħiduli, M'hemmx regoli. Hemm ir-regoli, hu. Tara, tmur Fariżew, ara, laqgħu għadhom morru Fariżej. M'hemmx regoli, hemm ir-regoli. La tagħmilx adulterju, is-sitt kmandament. Hekk tfisser la tiżnix. Ma tfissirx tara naqra xi pornografija fuq l-internet. La tiżnix tfisser biss teqlibx il-mara. Full stop. U aħna ġibbidniha u għamilniha f'ħafna modi diversi. Le, daqshekk tfisser dik. Imma dak kmandament qiegħed hemm. M'hemmx regoli. Le. M'hemmx regoli għal Ġesù. Il-fidi tagħna mhijiex mibnija fuq regoli, imma fuq relazzjoni. U din tagħmel differenza kbira. Ma nafx meta ħa ser nifhmuha. Il-fidi tagħna mibnija fuq ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla u mhux fuq x'għamilt. U mhux fuq x'm'għamiltx. Mhux fuq suppost inkun Kattoliku tajjeb għax mort il-Knisja u saħħant il-bank u allura ħadd ma jista' jgħidli xejn. Mhux kwistjoni ta' eħe m'għamilt ebda dnub ma qtilt 'il ħadd jien. Mhux fuq kwostjoni ta' hekk, imma fuq kwistjoni ta' x'relazzjoni għandi jien ma' Alla. Fejn hi r-relazzjoni tiegħi ma' Alla? Din hija l-fidi tagħna. Kemm sa ndumu biex nifhmuha? Il-fidi tagħna hija mixja. Il-liġijiet u l-kmandamenti huma biss seba' jippuntaw lejn id-direzzjoni. Mhumiex, il-liġijiet mhumiex il-kollox tal-fidi. Alright? Mhumiex il-kollox tal-fidi kif għamilnihom aħna. Jekk allura tiżbalja xi tfisser. Jekk inti timxi fid-direzzjoni opposta, ma tasalx fil-post fejn trid tmur, mhux hekk. Jekk inti kellek toħroġ mill-bib u titla' l fuq, U minflok tlajt 'il fuq, mort direzzjoni żbaljata, opposta. Tieħu demm isfel. Probabbli ddur għaddi t-triq jew ma' triq l-oħra, ddur dawra, tinżel Nigret, titla' minn hawn fuq, terġa' tiġi hawnhekk u mbagħad tasal. X'jiġri? Tieħu triq itwal. Dak huwa l-iżball, id-dnub. Id-dnub jagħtik triq itwal biex tasal. Dak kollox. Dan huwa d-dnub tagħna. Bħall-programm, le? Jiena xi darba sirt nuża l-Google Maps jew inkella sa dal-aħħar il-Waze. Kif spiss jiġrili, nkun qed insuq u kultant ma jkunx ċar it-toroq, ikun hemm Y junction u nieħu l-oħra, ups, kif nieħu t-triq iżbaljata, l-app idawwarli u tini triq oħra malajr, jgħaddini minn xi mkien ieħor u nerġa' nasal. Forsi nieħu t-triq itwal, imma nasal. Imma hekk jiġri fl-iżball, inti titlaq minn din id-direzzjoni li tkun ħadt. Mhux hekk tgħallimna Alla, eh? Għalina tgħallimna li meta tidneb għamilt xi ħaġa kbira Alla telqek. Weġġajt lil Alla, kemm kienu jgħidu, Daħħalna xewka oħra, tiftakru dal-kliem? X'redikulaġni ta' teoloġija, ta' tagħlim. Redikulaġni ta' tagħlim. Mhux hekk, tallimna anzi mbagħad biex tiġi lura għandek lista sħiħa x'tagħmel. Mela trid tinduna bid-dnub u mbagħad tindem u mbagħad twiegħed li ma terġax u mbagħad tmur qed er U mbagħad tagħmel penitenza. Imma fil-Vanġelu m'hemm xejn minn da. Xejn. Fil-Vanġelu m'hemm xejn fuq dan assolutament. Hemm miktub jien nitneb Alla jaħfirli u jien ninbidel. Ek miktub. Meta għadta darba fuq, għadtilkom forsi xi xagħle, għadta fuq darba fuq it-television xi ħadd ċempel lill-Isqof Pawlu miskin u Pawlu ma nafx sema' x'qalulu u ċempilli biex jara x'għadt. Hekk, f'teoloġija Dumnikana din ma tidħolx, eh? Ma tidħolx. San Tumas ma jgħidx hekk, jgħid il-maqlub, jgħid dak li nitgħallmu s-soltu. San Tumas ma jaċċettajiex għala t-teoloġija Franġiskana. Iva, tmur għal dak li għadni kemm qed ngħid jiena. Jien l-ewwel niltaqa' ma' Alla u meta iltaqa' ma' Alla bil-maħfra tiegħu, bl-imħabba tiegħu, imbagħad nikkonverti. Il-kelma li hemm li aħna nintroduċuha dnub, ħatà bl-Ebrajk. Din il-kelma dnub, is-sens tagħha hu li int ma jirnexxilekx timmira tajjeb. Hekk tfisser il-kelma dnub. Ma jirnexxilekx timmira tajjeb. Ma tolqotx it-target. Għandek vleġġa, U bl-Ingliż id-dnub jissejjaħ short coming. Qatt smajtu għal hekk? Short, ma tasalx sat-target, it comes short. Taqa' qabel ma tasal fit-target. That is the right translation tal-kelma dnub bl-Ebrajk. Xi kellek tkun ajkla u int kuntent għad tkun tiġieġa. Ek. Għasek. Kont najt stejjer fil-bidu net, minnawek u dak, kont għadni djak, kont najt ftit stejjer. Xi martes, ma ftakarx l-istejjer li kont najt zgur. Kienet hawnhekk u kont, u niftakar najt din l-istorja eħe ta' Ta' kien hemm kien hemm bidwi li tala' fuq il-muntanja u sab bajda u ħadha u ħassha għadha sħuna u tiċċaqlaq, allura poġġieha hemm mal-mqroqqa tat-tiġieġ, tefaħħilha hemmhekk, bajda daqsiex ma' bajd żgħir tat-tiġieġa, u faqset. U kibret, u din l-ajkla żgħira, eaglet, bdiet tgħix bħal tiġieġ u mat-tiġieġ. Għadha żgħira timxi magħhom, taqbeż bħalhom, taqbeż, u tiekol, tiekol l-ikel bħal ma jieklu huma, tiekol iż-żerriegħa, l-affarijiet żgħar li kienu jtuha. U ġieli kienet tħares 'il fuq u kienet tara xi ajkla 'l fuq bil-bogħod għaddejja. Kienet tgħid kemm nixtieq inkun bħal dik, intir hemm 'il fuq. Imma jien tiġieġa. U baqgħet u mietet ta' tiġieġa. Dan tfisser titlef il-mira, it-target, ma tasalx fit-target. Fuq dan il-livell, Id-dnub mhuwiex tikser il-liġi imma ma twettaqx il-ħolma li ġejt maħluq jew maħluqa għaliha. Alla jridek tgħix fuq livell vera sabiħ. Alla jridek tkun kuntenta, kuntent. U inti tagħżel toroq li jġibuk żibel. U l-kuntentizza ma tilħaqha qatt. Ħansemmilkom, ħan nispiċċa bi storja żgħira oħra, tafuha, mhux ħan naqra, sempliċement ħan semmiha għax tafuha żgur. Luqa kapitlu 10. Il-pubblikan qasir irid jara lil Ġesù. Nikodem. Irid jara lil Ġesù. U kulħadd qagħad quddiemu u ma setax jara. Allura x'għamel? Telaq fuq is-siġra. Ġesù rah u qallu, Inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li niġi f'darek. Sabiħa dik l-espressjoni. Mela, għalina ma tfisser xejn, imma dik tfisser ħafna bl-Ebrajk. Niġi f'darek. U dak qabeż, niżel u fit-triq u sejjer lejn daru. Iħarbat il-futur tiegħu. Iħarbat il-futur tiegħu jgħidlu jekk sraqt lil xi ħadd inroddilu erba' darbiet iktar. U l-flus li jibqa' nofshom intihom il-fqar. Ibiddel kollox. U Ġesù jgħid f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Ġesù ma talbu xejn. Mhux vera? Ma qalux x'tagħmel ma tagħmilx. Ġesù kull ma qallu huwa neħtieġli niġi noqgħod f'darek. Ehm, imma ġanaw kieku sar kollox bil-maqlub. X'jiġifieri? Immaġinaw li Ġesù jsejjaħlu u jgħidlu, Jekk tagħti nofs ġidek il-fqar, u jekk sraqt lil xi ħadd tbattihomlu għal erba' darbiet oħra, jien niġi għandek. Jiena nassigurak li Zakkew ma kienx jinżel minn fuq is-siġra. Mhux hekk? Il-maħfra tiġi qabel il-bidla. L-ewwel Alla jaħfirlek, imbagħad int tbiddel qalbek. Dejjem hija hekk. Ma nibqgħux inpoġġu l-karrettun quddiem iż-żiemel, kemm nħobb ngħidha. Meta tpoġġi l-karrettun quddiem iż-żiemel, l-ewwel iż-żiemel imbagħad il-karrettun, l-ewwel il-maħfra. min-naħa ta' Alla. Imbagħad, il-bidla, mhux l-ewwel tbiddel ħajtek twiegħed li ma terġax. Xi darba wiegħed li ma rġajtx u ma rġajtx. Jien għandi 65 u dejjem rġajt. Nis tieħu gost meta jiġu jqerru u jgħiduli, Father, jien dejjem l-istess. U jien ngħidilhom, O tibda' l-wieħed kull ġimgħa? Mhux ovvja dan, din hija d-difija tiegħek, din hija r-realtà tiegħek, inti magħmul hekk, proprju b'din ir-realtà tad-djufija li hija tiegħek partikolari. Riskju jekk beda jagħmel hekk Alla? Li l-ewwel jaħfer? Kemm-il darba jien nipprietka kif nipprietka tafuni, ħafna minnkom tismgħuni kull jum jew kull darba. U jgħiduli, Father, int kif tipprietka vera riskjuż. Għax in-nies jgħidu mela nagħmel li zik irrid. Għamel li zik trid. Jekk tkun kuntent tagħmilhom. Jien naf li ma tkunx kuntent. Imma Father, ġi, hawn min, tisimgħu dawk iż-żgħar jgħidu, mela aħna mhux xorta. Hemm riskju? Oh, żgur li hemm riskju. Ma għandix dubju, eħe, hemm riskju. Mhux forsi, żgur, hemm riskju. Imma Alla lest li jirriskja dan għal ħajtek. Lest li jirriskjah. Jekk tibda taħseb fuq dak li għadni kemm għedt u kif ġie ppreżentat, tibda tgħid, qisu dan Vanġelu ġdid. Qisu, qisu, mhux il-mod ta' kif is-soltu nisimgħu jew naqrah. Imma dejjem kien hemm ta' aħna qrajnieh differenti. L-aħbar tajba għamilni aħbar ħażina. Ħafna drabi. Trid l-ewwel tinbidel. Mela x'trid jisal jissellab jagħmel? Jekk irid ninbidel jien l-ewwel. Il-problema jien u x'trid isolviha jien, mhux ħa jsolviha hu. Mela x'inhi aħbar tajba din? Mi aħbar tajba xejn. Alla qed jgħid jew San Pawl jħobb jużaha. Din hija l-grazzja ta' Alla għalik. Ma l-grazzja għamilnilha prezz. Taf li tfisser grazzja? Gratis. Bil-Grieg il-kelma grazzja hija gratis. Ġieli tixtri xi ħaġa, le? Ikun hemm biċċa ekstra jgħidlek dik gratis, ikun miktub bil-Grieg tkun miktub dik bil-Grieg, eh? gratis. B'xejn. Aw minnila prezz. Ikka minnila prezz, allura mi grazzja xejn. Fottejnija, bi kliem ieħor. Il-Knisja hi mimlija midinba u mhux ġusti. Hawn xi ħadd ġust hawnhekk? Hawn xi ħadd perfett hawnhekk? Hawn xi ħadd jidħol mal-Peruxin, il-Fariżej li huma eżatti f'kollox? Le, il-Knisja hija mimlija b'midinbin u mhux ġusti. U din mhijiex problema għal Alla. Ħa nispiċċa bi kwotazzjoni ta' Papa Benedettu. Naħseb ma tantx nikkwotah jien. Ftit li xejn qatt kwotajt il-Papa Benedettu. Ma darba Papa Benedettu kien qiegħed, din laqtetni ħafna, kien qiegħed fil-World Youth Day maż-żgħażagħ u liż-żgħażagħ qalilhom hekk, Xi wħud minnkom toħolmu bi Knisja perfetta, illi Knisja li ma tiżbaljax, bla dnub u qaddisa. Jien, qalhom il-Papa, jien ma nafx kif tkun fi Knisja bħal din, għax jien midneb. Sabiħa, vera sabiħa. Ma nafx kif tkun fi Knisja bħal din għax kieku jien ma nagħmilx parti minnha, qed jgħid. Għax jien imidneb. Imma dan hu l-Vanġelu. Ġesù lil min għamel kap tal-Knisja? Mit-tnax l-iktar wieħed li kien jaxxaqha. Dak li kien ma' jgħaxxaqha il-ħin kollu, il-ħin kollu jgħaxxaqha. Tafu li jissejjaħ Pietru għal xiex? Pietru ma jissejjaħx biex fuq dil-blata nibni l-knisja tiegħi. Le, jissejjaħ Pietru għax kellu ras iebsa. Għax kien ras iebsa tal-ġebel. U kienu jgħajruh Pietru. Don't take my word, morru fittxu. Aqbdu Vanġelu minnhom, li hu li mhu. U iċċekkjaw kull darba li jidħol Pietru. Pietru jismu x'ismu x'Pietru? Xmun. Hemm drabi fejn jissejjaħ xmun biss u Ġesu dejjem sejjaħlu xmun. Hemm drabi fejn iġaħġaħa mhux ħażin u jissejjaħ xmun Pietru. U hemm drabi fejn, ħafna drabi, fejn jissejjaħ biss Pietru. Meta jsejjaħ Pietru, jgħaxxaq. Kull darba. Lil dan Pietru jagħmlu Kap tal-Knisja. Għandek problema. Għandek problema int bid-dnub tiegħek quddiem dak li ġara hemm fuq u l-mod kif jiġġudika dak. Għada se nitkellmu fuq hekk. Għada li se nitkellmu huwa se nieħdu id-diskors ta' Ġesù u Pilatu. Huwa diskors, għax qatt ma nippritkaw, jiġi l-Ġimgħa l-Kbira, issa u sa tagħmel xi eloġju fuq il-predikazzjoni ta' dak it-tul kollu għada sa mmissu, għax għad fl-aħħar għall-inqas induqu minn San Ġwann proprju dan id-diskors partikolari li jinsab f'San Ġwann biss. Twil, twil, mhux ħażin, ma' Pilatu. U ħa tindunaw il-mod kif Ġwanni l-Evanġelista jippreżenta 'l Ġesù, He is in charge. He is always in charge. Imma dik naraw għada. God bless. Good night.